Lakini ng'aki oranyore intwe rioka totachire rioka, lakini buna mweresa nomochumbe naresa nabande mweresire, chinamba chiaito nchibwenerete gosikwa, lakini inchi gosikwa onye chire divided, goika tobe amo, tokwanere esauti eyemo. buna abaruya gwetangora esauti eyemo buna Ababukusu na Mudavadi, nabo bono babwate ebinto, because they talked with one voice. Intwe togasoa omogera, omogera oyo buna amerete moi mwaroche, na intwe otomerire ebinto bigocha oirabogere bionsi, ebi imoni tari gotebigwa, imomanyete. Igo twaikire engaki, ntogenda confusion enyinge. Matiang'i nabwate eparty ekorwa UPA, tiga mbatebi clearly. Eparty eye neyaye naende iga ang'ete Safari Park ase Kisii professionals bonsi bare. Tari ang'erereti bobisi, it was in the open. Nyebwate, nyeoodi, Mpaka engaki ekoganerigwa. Yaikire engaki bono ekoganerigwa, goika omoerio oye konya eande omonyene ase moigwete, naende ase morooche. Ekiagera amoise otenancheti inyariti amoise, Tell inche is not about me, nipati eye nebwate omonyene, So tochi korigia epati na ngochia are gotenerera epati gete eng'ao nkwenena tore. Tiga to focus our energy korigia oboamate na abanto bande. Nka nabo togoisansa tobange ng'aki tokogoitwa abanto bonsi. Efomira neye ya michi kumi, eyende nogoturete niaba mpachire ayie, gose ng'aki? Nonye nchiri koira ki rende, ng'ete goika omonto agoswe, gakobugia obokano bwao, na intwe tokobugia gochia bono ng'aki igo? Igo goika tokwane esauti eyemo. Chiamang'ana aya ninchiria nere amange. Ntona ko waste time kona go debate non issues. Ekiaro ready konyora twagambire twateba naki intwe nabo togosoa amo torore ngaki ense aya tokorania ebinto naende koreta omogusi amo that's why it's okay. Lakini gochia igoro ntori kona go debate ekiaro oyio omonyene Nabwate ensa iga, na esega yaye nemanyire, igo tigatorire ng'a titogoakia amo. Naende enyomba teiyo ere enke totasoetwe ense, nabo togokora ng'aki togoaka omonetani, tomobufoate. Njatogoise nabwate masechi ende, na ase engencho ere konyora nabangire abana abana be university banganyete, naye nkobakwanera igoro y'epati.

of the third week eye bono ase ekero twakorire ntobwate already edraft nko retreat tore toye fine tune so that by end of the month ntobwate edraft toraisara ase naye intwe abagusii toye debate ng'ora iga itaraba the final documents kera omonto atebe ng'aki egento eki nkebwenerete

Eye ne waste of time naende bono nigo to weaken. Tiga totebe ekiaro ase korigereria abarwire ba nse kwebanga negento ekia bo tawe. Koigwa more. Natembea naro. Tibakweba ng'a bagwachikure chingigo tobua, na intwe tigoika torore ase chinguru chiaito chire, tobeke omonto omotwe, toche omoteba, Okay, nomotwe achikure chinyinge, aye togokobeka dibiuti, nobwate taye mochi motwe tokoande roba. Igo we have to be very strategic. Naende buna omogusii ntobwate our own strategy y'o protect omonto oito, that's one of the things tobwenerete goisaransa togambe ng'a orete ng'aki abasamani babwate estrategy, strategic plan yabo. Abagikuyu maybe mbakabwate enchera bako move okona babwate ekerenga, lakini omonto batagete noria obara orabairanirie economy yabo. Toisaranse omogusii. totware strategic plan, naende ebinto bigocha gochia egaki gose ime ogotorianani bionsi, mwabaga, mobe abange, mwatoromia. Mwaigure? Mwatoromia, ekiagera enyomba gose oratware abang'ina bane, gete obwenerete obagorere bwonsi onye nekerenge nekerenge, oroisie omosori banywe, onye neritana mbonsi. Lakini onye one nabaanire ebirengo gokobaa abande ritang'a, eyio terikorete abanto amo. Gaki, tobeire kokourana nenchera ekabira eye, naki toranyare koigora weakness chiaito. Ege weakness eye nere tobwate nokomonya monya. Kwanyora ekabira ende otamanyeti nkiya ere taragotebia amang'ana aye, gwansa komotebia amang'ana amagusi. Onye nerue agomoteebia intwe nomonto oyomo tobwate noyo, erio okore gina amang'ana ande onye togokora, gaki mwatiga amang'ana ayio nainwe mwatwara ase eriaino. Tinabwate amange, nkorenge mwagambire amange ntamanye, lakini rende maete ng'a ekerenga nkeri mwakwana ng'aki omogusii tobe amo. Lakini goteeba buna tosike motuo totarateba monto ning'o, I think abwo nko nko nkobua confused tore. Tari totare na omonto oyo bono omonto tobwate noyo twakorire alafu tona korigia abande otherwise otabwati otabwati ekerenge ekio onde taiyo ogotegera will be wasting a lot of time nende onye onye natwagoetanigwe. Mbuya mono.